na rĩu haha no mwaka tũgĩe na protocol ndũkauge atĩ roho arauga tũthiĩ tũthiĩ no tũrathiĩ kũnene si nĩ sawa rũgamai na magũrũ manyu tũgoce nyĩmbo igĩrĩ irio nĩ tũ hena mapepa bag me haha nĩ tũkũheo tũkue irio si ithuĩ tũtitigaga irio ona niĩ ndaiga harĩa na ndatiga ndatara nyama ciakwa gũtio ona ĩmwe ngĩka atĩa ĩngĩũra aiya rũgamai tũgoce ngai

wapi makobi ya mũchungaji ngai na mũtikanjoe na thimũ nĩ ngũhĩnja mc bwana siwe sana nona ũrĩa ũrathimĩtwo brother tũraugire e haha nĩkĩ haha tũraugire nĩkĩ haha nĩ Ah, ah, nona ĩno tinda reke bishop gũkĩa mwĩra nĩkĩ ĩ ũcio kandĩ gũkũ ndũramenya hine karibu sana yes yes yes yes Hĩ, na ndĩraigua guoya nĩkĩ niĩ ndirĩga kwarĩria andũ aingĩ ũũ andũ arĩa wariri aingĩ marĩ igana kwarĩ ũtukũ na marĩ mũgwanja na no wainainaga Yes. yes Ĩĩ. hine ndĩroria atĩrĩrĩ Eh. wona mc itũ ũrĩa arathimĩtwo ena gata ũrĩkũ ũrĩa ĩyo tinda nĩkĩ ũcio nĩ ũgũtaga gũthiĩ kahinda yes yes Ah, Eh, ngari ĩtarĩ namba nĩ ya mũici nake mũici ũtarĩ namba nĩ arĩ ngari niĩ njĩtagwo bishop kamango na niĩ njĩtagwo bishop adonai ahunjia itĩrĩria maguta no nĩ matawa Ĩĩ, yes tũikaraga matu-inĩ tũkaa kĩroko tũrutĩte roko ya mahoya reke nye- Ah, gũthiĩ nĩ tũrathiĩ na arĩa marathiĩ macoka tũcoke to thabarĩ ya mũndũ ũmwe ĩthiagwo nĩ mũrĩu to ndarĩ guoya kana mũici Mm. andũ a gĩthũrai mũrĩaga andũ a gĩthũrai nĩ tũĩ gĩthũrai gĩthũrai gwitũ tũkũragia kĩ cash crop ya gĩthũrai nĩ ngeta gĩthũrai rĩ ndũkũragia ngeta githurai oa nä kwega må no ĩĩ koguo ngä thiä thoko nĩguo wendagä rio ticati ithatå ikå mi na ciothe nä ndarå ku ä ĩmwe mwe nĩ ya gũtuma icio ingĩ ya kå ruta iraka gĩthũrai-rĩ Ĩĩ. nĩ wĩikaraga ũkona ndũhũrĩtwo ngeta mweri ũmwe Ĩĩ. ũkona wĩhũre ngeta

ko taratũiga koiga atia ng'andire oria anyitire maguta aganda ng'andire Mm. ndamũria rĩu ũrĩtũiga thaa cigana oiga atia harĩa riũa rĩkwarĩra agandũke Yes. na niä ndä na apology ĩĩ

Ĩĩ, Ngai Yeah, akũra- eh. Ngai akũrathime mũno I- Kaĩ mũrĩ akwa nĩ- inyuothe. tai nĩ aya mũtumia wakwa ngai akũrathime mũno nĩ gũtũsapoti Ĩĩ. mũtumia wakwa rĩu nĩ kĩĩ mũrarora ũyũ ona nĩ arĩ mũtumia no aikare na kĩndũ ta gĩkĩ nyũmba baba wanyu ea Eh. ah mwecimu athengiũ mũno mweciria nĩ twagũtĩa ĩĩ ũyũ Ĩĩ. wa makũrĩa gĩthurai Ĩĩ.

ithuĩ twĩna kanitha mũnene mũno harĩa ngara kanitha wĩtagwo atĩa holding and lodging evangelism evangelism ministry ministry health care Mhm. services kanitha ũcio ti acirika twendete nĩ mbia ciao wahota ũkoima kamau nĩ kuo athomaga kamau geithia andũ ũguo Mani- mũcirika witũ Ĩĩ. na kanitha ũcio ũngĩhoerwo wae kũgũa nĩ iteke na na ũkaborwo nĩ asas Tũri andũ na roho waganu ĩ, andũ wewe na ndama chini matarĩ Una- watũcambithia nĩkĩ kanitha nĩ waku ĩyo nĩ mbarĩ ya ũru na kanitha ũcio ĩkaga pasta wĩna gata ciugo ikonagwa kwĩyarĩra pasta mũhĩnju taniĩ yahũmaa mũno wakĩaria toguo ndĩrahũma ĩni ngiuma ha mũne mũhothi Mm. twendaga pasta wĩna gata ĩni Mm. tondũ pasta angĩrĩa ahũne yes no kwerũrũka irathimo nĩguo na ũngĩona kanitha waku ndũrahothwo ĩĩ ndorute mabati acirika mahĩa nĩ riũa mamenye kwĩ ngai ĩĩ Ma- mekũhora maitũ gaithĩka Ĩĩ. na nĩ nguona eta mũkũrinũ gũkũ eko Yeah. tiga gũtirĩ andũ twendete ta akũrinũ akũrinũ nĩ abata mũno Ĩĩ. ũkũrinũ ti mũndũ nĩ mũnabii Ĩĩ. nake ũkĩremba nĩ ndekonda ya gũtũgĩra irathimo kwa mwathani haleluya koguo ũngĩenda netiwaki thiĩ hakuhĩ na mũkũrinũ kanitha itå nä tå taraga andå Ĩĩ. ta tuga angĩkorwo wĩ mũndũ rũme yes na nĩ watũmwo nduka nĩ mũtumia na ndå rä nginya ona kä ona kĩ imagine ndũkamwĩre ndũrĩ mbia na wä na thimå igana kä ea wagĩrwo nĩ ũthiĩ kũrĩa thoko gĩthũrai hå ra nyanya mbica na kabici ĩĩ twarĩa mũtumia mwĩra my dear with Ithuĩ- blue was up yes Mm. Tau Na gũtirĩ andũ- ũthome- Ii, yes tau gũtirĩ andũ twendete maitũ na bado ta atumia a kenya Eh, tu- tu- tu- mbere tu- twaritie horo wa atumia Ĩ. ndare Ĩ. arume aba ũtarĩ arume mutumia waku akikugia ni njuiri Ĩ, na ndũrĩ na mbia cia wibu Ah, nä kä kä ya kå makia Ĩ. tweterere akome å gå re ndawa ya ria å hå re må twe njuä rä yo yeherere ure mutumia nda ucio ti murugamo wa kanitha ũngĩgio nĩ mbĩa Ah, waigua nä irakå gia Ĩni. cihe mbaki ciathimũre nyau ä menye harä irahaä ra nyau ĩkana ũcine nyũmba we na nyau nä må gä nĩ nyau

ũngĩthiĩ mũrĩmo rĩ diaspora mũgĩkoma aiguaga mũtumia waku akwĩra good night i love you my dear no agũkũ ũiguaga mũtumia akũria ngai ndĩhingia mĩrango na ndirica kana nĩ tũkorwo kwĩ mũndũ wakĩrigwo nĩ guoya ĩ kana nĩ matharaũ yes na my brother ũyũ mũrona haha ĩĩ ũyũ nĩwe mũthaka mũno gwitũ niĩ ona mami anjiara rĩ oigire ngai gĩkĩ nĩ gĩa cura nĩ kũira Mm, nĩ hĩndĩ ndĩrerũha nĩ mbia ndĩ mbia mũno no ti ciake nĩ cia mũtumia cia kĩama yes Mm. we mũthuri gaithĩka we wĩna kĩhara nĩ tũheanaga ũhoro wa ihara tũgeithio guo Ĩĩ, kĩu mũndũ ona ateretwo nĩ gĩa gĩtonga ĩĩ, Ĩĩ. we na cati ya white yes na itonga iha warĩ nĩ mĩthemba ĩrĩ ĩĩ ta rĩu kĩhara kĩa mũthĩni kĩũmbagwo nĩ ngi nĩguo no gĩa gĩtonga kĩũmbagwo kĩũmbagwo nĩ nĩ njũkĩ njũkĩ na ndingĩratha nĩ gũteretha na gwĩtigĩra cira Mm? imagine Mm. Mm, ĩ kĩa mũthĩni na kahara ka mũthĩni nĩ kehana kahana atĩ ga baithikiri kũhondera gakorwo kahonderete

Mũndũ ũyũ njiguaga gwake irigĩte na ngari na hinjĩthi nĩ nduthi ĩĩ atĩrĩrĩ mũhunjia Eh, ekũnjia tũkũrehete ũthoni we kamau ta tuonie your wife eh, eh, baby nĩ arũgame tũmuone ekũyua mbĩmbĩ mwene ũhoro weha where is the mbĩmbĩ weza mbembi Ah, ruga- ngai Eh, rugama ũcio ngĩtwara bengi waheo rũni rũgama wonwo akĩgetera buku mawĩka ma jehova kamau ũyũ no ngĩkaruga ngima gwaku wage Ngenye ni. ya ngima hutithio thiũ meria imagine a bracelet ah yu murathime eni ah ni wega kamau ngai amurathime muno murathimo haria hothe mwaranga akoima mandathi cai mukegurira Ah. ngari cia nyitikanage maguta na ingĩkaga twakora hau tũikie wa ithuĩ tũtirĩ yes ngwĩraga mwana nĩ kĩheo ĩĩ ũngĩheo mwana kĩu nĩ kĩheo ĩĩ sasa na no hote gũthoma mwana waku e mũnini kĩrĩa agatuĩka ĩĩ

ĩĩ ndĩramũria baba tanjĩra atĩrĩrĩ Ĩĩ. wakũra ũkenda gũtuĩka kĩ kĩrauga kĩ kĩranjĩra mũndũ wĩna igweta Ĩĩ. mũndũ mũnene wĩna mbia ta kamau Mheshimiwa. ĩĩ nĩ ndwarage mũtumia wakwa kũrĩa shopping mubai na dubai mubai nĩkũ niå andiå ä nä kå igua ndä raigua sawa ndamwira ngai akurathime na kiroto giaku akinyanĩrie kä iroto kiroto giaku ciaku niguo ndĩreta mamu kairetu ndamuria mamu Yes. wakorwo ũkenda gũtuĩka kä karaugire ki mutumia uyu ucio nĩ ndamenya ũcio nĩ mũgĩkũyũ. mũgĩkũyũ Ĩĩ, ndekire ũguo hĩndĩ ĩmwe gĩthũra-inĩ kwega niguo tau gĩthũra nyonaga Eh, ũgĩkorwo wĩna ũcũnĩtwo nĩ inirĩ ĩĩ gĩthwai gũtirĩ thĩna kaingĩ wĩikaraga botebae na Ĩĩ. burongi ĩĩ andũ a gĩthwainĩ moĩ ũguo waigua ta watongatonga ũgoka botebo Bo, ĩni waigua ta wagĩagĩa kaindo ũgathiĩ zima zimaman wahala ũgacoka botebae ũtukũ kunda mũgoteni bora sio sana watu wa gĩthũ no kĩaha mũndũ wa gĩthũrai kũu Ĩĩ, ũmenye egi gĩcagi

ngĩtwara mwana wakwa ngĩnjĩra ndigũthiĩ thuku ĩĩ kĩrenda atĩa ndamũyage ikare thĩ ĩĩ akĩnjĩra tũ- tũkĩrorera tũmuvi Ĩĩ. dj ya bro tũkĩrorera tũkĩrorera Arr, asante sana ĩĩ ai muvi ya mbere yathirarĩ Ĩĩ. akĩnjĩra tũthiĩ harĩa uncle sam tũgethe muvi Ha? movie ĩngĩ ĩĩ Mm. tũthiĩ tũcemania mwarimũ wao ĩĩ mwarimũ akĩnjĩra ngĩkĩra kĩhĩ atĩrĩrĩ yes we papa baba ndwĩhithe ĩ ũrĩa mwarimũ wanyu nĩkĩ gĩkĩnjĩra baba nawe ndwĩhithe nĩkĩ gĩkuire nĩkĩ nderie mwarimũ nĩ wakuire like mother like son Eh, ithuĩ tũthomete mũno by the way tũrĩ athomu yes

wa mbere ĩĩ makanga marĩa marotaga tondũ ahota kũigua mwĩtoro e ciaku mũthii ũkarigwo ũkarigwo kara kũrĩhio rĩrĩ na nĩ thaa thita Mm. imagine mũndũ wa mbe- wa kerĩ nĩ makanika ĩĩ waigua agĩkũria geko gatoro ũkarigagwo ũkorĩrwo ũgũire na nĩ thaa thita imagine rĩu ũrohikio nĩ kuwa Ĩĩ. waigua akũnyita mũgongo agĩkũria mũrigo ũyũ ngũiga kũ na nĩwe mũgongo taranake angĩkorwo wĩ hahana wĩ mwanake na ndũhikanĩtie Ĩĩ, ũmenyerere kũhikia mũtumia mũhĩnju tondũ angĩkanora ũko wahara ndora igũrũ mũndũ anorere kwa nyina oke ahikĩte bwana asifiwe sana ndũkĩnorithia na ũracie tondũ nona ũcio nĩ mũnoru ũna ũkũracia kũraci imagine yes yes nĩ mataro ma- ona kaba ũkĩhikia momo Ĩĩ, yahota kũgwa no tahie magu na wendie As a business as a legit. business legit Gamwaya. Eh. Tarana. eh tutirenda guikara Eh. turathie Nĩ tũrathiĩ mũrĩmo. no ni wa na moro Moro ti atĩ nĩ mũrĩmo wĩna kũrĩa ũrĩ. ah riu ndeka ndera gutara anake Ĩtara andũ anake. angĩkorwo hau mwanake tafadhali mũtige tũcoi tũyo tũranyunywa Ĩĩ, twĩtagwo thegere ĩĩ atĩ rest in peace yes njohi ũrakunda Wa- ũkarakara ũkarakara niĩ hĩndĩ ĩmwe ndĩrekire ũguo ĩ Ĩĩ, ndĩrathiĩ gwakwa Nĩguo. ndanyuangĩte we ndanyuangĩte tũtakataka tũu ĩĩ. ngĩthiĩ gwakwa ngĩthiĩ na ngĩigĩrĩ ũkĩigĩrĩra Nda- ndakoma ngĩrota nĩ nguire ngai ngĩthiĩ kwa mwathani nĩguo mwathani akĩnjĩra mwanake ũyũ mũnini mũno ũgĩkua Ĩĩ, reke ngũhe second chance ũcoke gũkũ gũkũ thĩ akĩnjũria ngwenda gũcoka wĩkĩ ũkĩmwĩra kĩ ngwenda gũcoka ndĩ ngũkũ Ĩĩ. ngai rĩu ningĩ ndĩ toro rĩ Ĩĩ, ngĩrota nĩ ndarekia itumbĩ rĩa mbere yes na rĩa kerĩ Ĩĩ, na rĩa gatatũ yes gũthiĩ gwĩta mũtumia wakwa ndĩmwĩre ndekirie matumbĩ anjĩrire tirarimũ nĩ ũmĩirio rĩu weko weko Uyo ni muthuri. Ndagika citu ni cia thi. Turenda kuhoithia. Ah, Yeah? Uyu baba nĩ mũgima ni mugima. Uria mami. Weko weko. Ĩĩ wa ndau nĩ amũgeithirie. Ĩĩ. Ndari na thĩna hĩndĩ ĩngĩ twayũka nake. Ah, Tũgũka kũrenga kĩathe. ye- rekai tũhoithie tũthiĩ yes gatigue brother Ah, Ĩĩ, nĩ ũndũ wa mahinda ĩĩ. Ah, yes wekirai hau thutha nĩ mũgũthiĩ mũtakimbia na kũramĩa mũndũ ũcio nĩ mũrathime Ĩĩ. wona ũrĩa kwarĩyo Ah, gũkĩtwo ndũĩ na nginya andũ arĩa mahana Hmm? andũ arathime ũngĩona kũndũ ihi irahũna nĩ kũue yani imagine depends na mũtiria kenu yes hingai maitho tũhoithie Ah, Ah, na ũngĩkorwo na kawĩra hau no mũtũ support ĩĩ nĩ tũthiaga wĩra kũrĩa youtube yes wetha ihĩĩ cia wanda huhu ĩhihinya hau button ya rendi ũsubscribe Yes. ũshare na ũkomenti nĩguo na ũkĩoe namba itũ tũheana namba itũ na nĩ tũthiaga wĩra event ta maya ũthoni na ũhiki na mathiko maitũ ngakũrĩra tũtirĩra nĩ ũcio ũkuĩte tambĩ iria tũrarĩhwo ta rĩu last week andũ twarĩ kũrĩra Mm. ĩĩ Eh, oh, handå twetĩtwo ũguo mathiko ngari gũkĩgĩa na njamu mũno Ĩĩ. twakinyire kĩndũ tha inyanya Ĩĩ. mwĩrĩ ũkĩharũrũkio Ĩĩ. na tũtiamenyaga nginya nũ wĩkĩte atha å kuä te ĩĩ ngĩanjia kũrĩra rä ngĩti-inĩ u twarä rä a ngä tinä Ĩĩ. mũndå ũkuĩte twathoma nake no nä kanitha twacũrĩte nake mũno marigiti ũyũ tũtũrĩte nake kongo nĩ mũndũ warĩ na itĩo mũno ngĩigua cũcũ mũkũrũ oka harĩa ndĩ mwanake nĩ mwana ũkuĩte reka tũtarumĩtio nĩ mwana ũkuĩte andirikania rĩrĩ ĩĩ we ngano ciaku itithiraga mbirũ mami witũ rĩ ĩĩ tiga gutheka twathiĩte nake handũ kanitha-inĩ munyore uyu eh pasta akĩhunjia eh baitha nĩ bata wahunjagia yes akĩhunjia akĩhunjia eh mami akĩambia kũrĩra reke mami arĩre reke mami arĩre kai bata akiuga atĩrĩrĩ eh eh, ithe wa Ado- ah, mama- mamu wa adonai ũka ĩĩ nĩ ndona rĩndĩ ngũhunjagia nĩ warĩra mũno nĩwahutio nĩ na nĩ kiugo wahutio nĩ kiugo yes ndenda ũke akĩra nĩ kĩ kĩũru yes akiuga niĩ mũhunjia reke ngwĩre ĩĩ ti kĩhunjio atĩ kana nĩ kiugo kĩahutia Eh. ĩndĩ ndakuona ũguo ĩĩ ndarikana mbũri yakwa ĩrĩgĩte gũkua yarĩ na ndarĩ ta icio ciaku

ĩmwe rastaman ndĩmendete mũno rastama ndakuaga na angĩkua nda- ndabuthaga na butha ndanungaga Ĩĩ, ndakorire andũ erĩ rastaman handũ ĩ ĩĩ, Ma- makĩrĩa mũgũka yes ngai magĩchana mũgũka magĩcũna- magĩcana mũgũka Ĩĩ, ngĩkora makĩbicana rĩ- kwarĩ ithaa rĩa thaa ĩmwe thaa igĩrĩ ũguo ĩĩ, Eh, rastaman ũmwe akoiga atĩrĩrĩ yes mweri ũyũ nĩ nuthu ya man ũcio ũngĩ akoiga nĩ mũgi nä må gima makĩbicana Ĩĩ, rasta mani ũngĩ nake akĩhũtũkĩra handũ harĩkũ kä tå kä ra handå hau hau agĩcanaga Ĩĩ. ũrio ras Yes. ũka ta twĩre atĩrĩrĩ Ĩĩ, mweri ũyũ nĩ nuthu kana nĩ mũgima akiuga atä a niĩ ndĩ mũgeni gũkũ hata mä nä må ngeni hata mä nä må ngeni rä u pasta tå tirahunjia rä ngä Ah, namba oheana namba yaku andä kai please

Eh. tũhore haha Ĩĩ. Wa Kamau nĩ oiga wa kamau nĩ aria kamau thengio mũno ũcio Eh. twambama nake no nĩ kanitha Ĩĩ. Ah, andũ a ngai yes o ũguo mwetereire mahoya no noguo twetereire mũhothi na nĩ twathiĩ Kwaherini. Eh, eh. DJ, DJ, DJ. Eh, Pulo. Ah, let's up- let's- Bishop Kamango mahore iruhero wega. Wagwan. Gũtirĩ kũu. Hola. Ngoro njega. Wega. Geithanie Gĩthũrai. We. Thank you so much. Gũtirĩ ndũnyũ tarĩ kĩ. Eh, ũmũthĩ ti mũgũrũki nĩ agũrũki kĩ? nĩ matũtwara wega mũno mwega kũrĩa guothe athiaga athiaga gĩkaga atĩa wangarĩ bwana yesu asifiwe sana na hĩndĩ ya mai- mũndũ ũcio aiguire ũhoro ũcio wa jesu akĩmũrekeria aya athuri ayahudi magĩthiĩ makĩmũkora makĩmwĩra mũnene witũ ena gathĩna na mũnene ũyũ witũ nĩ aragwĩta ũke ũkahonie mũndũ ũyũ ũrwarĩire gwake wathani arogocwo ona matarĩkĩtie kũmwĩra thoguo rĩ makĩdemand kuma kwĩ jesu makĩmwĩra mũndũ ũcio nĩ agĩrĩire gwĩkwo ũguo nĩ agĩrĩire kũhonerio mwana servant ĩyo yake makenja kũmũhĩra sababu mwathani no akirĩte akĩmwĩra mũndũ ũcio nĩ endete rũrĩrĩ rwitũ na nĩ atwakeire thinagogi mwathani arogocwo bwana yesu asifiwe halo makĩmwĩra nĩ tũra demand mwathani ũmwĩke ũguo ũmũhonerie mwana nĩ tondũ mũndũ nĩ endete rũrĩrĩ rwitũ na nĩ atwakeire thinagogi ndenda gũkinyia cigo icio hau mwathani arogocwo hĩndĩ ĩrĩa ũreka maũndũ mega andũ nĩ marona ta ũguo wangari mokĩte mr kamau mokĩte gũkũ na hĩndĩ ĩrĩa mangĩkorwo mena thĩna o wothe nĩ tondũ nĩ tuona nĩ mendete rũrĩrĩ rwitũ nĩ tondũ nĩ tuona mendete bamĩrĩ itũ ona kwĩ maũndũ mamwe maramagia ona makĩenda gũthira o handũ hangĩ nĩ tũrĩ ndimandagi mwathani arogocwo mwathani atũhe hinya nĩgetha tũhote kũrũgama nao mwathani arogocwo he bata wa kwenda rũrĩrĩ rwaku mwathani arogocwo he bata wa kwenda athoni aku he bata wa kũmahe kĩndũ kĩega mwathani arogocwo mũthuri ũcio hĩndĩ ĩrĩa arĩ na thĩna bwana yesu asifiwe sana atũmana merire jesu mũndũ ũyũ nĩ agĩrĩire gwĩkĩrwo ũguo arenda nĩ endete rũrĩrĩ rwitũ na nĩ atwakĩire thinagogi hihi we nĩ wendete andũ anyu hihi nĩ wendete andũ arĩa kũu ũgũrĩtwo kana ũgũranĩte bwana yesu asifiwe sana

Ah, andũ acio othe arehete gũkũ, o na ithuĩ nĩ tũgũbatara gũthi kuo, nĩ tũgũbatara kũrũgama nake. Na nĩ njũĩ okĩte e mzito mzito. Bwana asifiwe sana. Maũndũ marĩa egwĩka, nĩmo tũkũmenya nĩ atwendete, nĩ endete rũrĩrĩ rwake, na, na nĩ njũĩ nginya kanitha-inĩ no arĩgĩthiaga, na nĩ njũĩ nĩ athiaga, na ageka maũndũ mega. Ngwendaga kuuga atĩrĩrĩ tu, tondũ ndikwenda kwaria mũno tondũ wa mathaa. Mwathani arogocwo. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwĩ maũndũ maingĩ mangĩkũremera, no nĩ tondũ wa ciĩko ciaku, ũgatuĩka wa gũteterwo nĩ andũ. mutumia uyu nitumui wega muno ona gwekika undu na undu na ndatiganagiria andu ni endete andu ake ni endete family yake hey, ona ndikana kwina athuri angi guku meragwo they, they don't care about their family no ni wagirire kwenda family yaku ni wagirire kume support fully bwana yesu asifiwe haleluya ngai arogocwo ũguo nĩguo kwagĩrĩire ndenda gũkwĩra harĩa hothe ũrĩkoragwo hatĩka-inĩ ciothe ũngĩkorwo ũrĩ angĩkorwo nĩ wendete andũ anyu angĩkorwo nĩ ũteithagia rũrĩrĩ rwaku angĩkorwo nĩ ũthiaga kanitha ngai no arĩ gũtetera mũrũ wa ithe witũ wĩ haha mwathani arogocwo bibilia rauga andũ acio makĩ demand makĩra mwathani mũndũ nĩ arwarĩtie mũndũ wake na we nĩ ũbatarĩtie is a must no mũhaka ũmwĩkĩre ũguo arenda nĩkĩ tondũ nĩ endete rũrĩrĩ rwake mwathani arogocwo

agĩkorwo nĩ ahotete gwaka thinagogi-rĩ andũ mathiaga every sunday gũthoma kuo-rĩ mũndũ ũyũ arĩ mũndũ mwega na arĩ gĩtonga inyuĩ itonga mwĩ haha gĩthũrai na arĩa angĩ kũrĩa kũrĩ endai rũrĩrĩ rwanyu endai athoni enyu endai a baba wanyu na hĩndĩ ĩrĩa mũrĩkorwo mwĩ thĩna-inĩ mũrĩhoyagĩrwo nĩ andũ ũguo Mũ- ona mũtakũmenya bwana asifiwe sana those guys acio ayahudi makĩdemand makĩmwĩra mwathani mũndũ ũyũ arwarĩtie ngombo yake na nĩwagĩrĩire ũmũhonie

mwathani aromũrathima na amwĩke maũndũ mega god bless you so much rĩu tumana na mtumishi ũngĩ haha wa mwathani nake no akiugo kiugo na no amũkĩrathimo Asante mchungaji. Bwana wetu asifiwe. Andũ a mawingu mwathani arogocwo. Mwathani arogocwo. Kaĩ mũtarĩ aingĩ.

tagwo kimemia waga wa kimani mwathani arogocwo Ah, nĩ wega nĩ ngai nĩ tondũ wa kũmũkinyia itũra rĩrĩ rĩa naikuru nakuru county ma- maandĩko na akamenya wega tokorwo nawe ndũĩ harĩa athomete mwathani arogocwo bwana wetu asifiwe nĩwĩ kũrĩa kamau arathomete aca ndũĩ nũũĩ nĩ hamwe kamau arathomete mwathani arogocwo tũtigĩthiĩ thĩinĩ wa kĩambĩrĩria teng'era thĩinĩ wa kĩambĩrĩria oh, gũkũ ti kanitha pole Gũkũ- ngwendaga gũkwĩra ũhumbũrie bibilia yaku nĩgetha tũthiĩ thĩinĩ wa kĩambĩrĩria kĩambĩrĩria mĩ- nĩ mĩrongo ĩtatũ na inya nĩgetha tũkorwo tũkĩmenya ah, kamau arathomete atĩa mwathani arogocwo

Ah, thĩinĩ wa kĩambĩrĩria mĩrongo ĩtatũ na itha- na inya kamwari ga ithathatũ tũkinyie hau kĩanda ĩrauga atĩrĩrĩ nake hamoru ithe wa sekemu akiuma gwake agĩgĩthiĩ kwĩ jakubu makarie nake nao ariũ a jakubu maigua ũhoro ũcio um, magĩkĩinũka moimĩte werũ-inĩ, nao magĩkĩ, magĩkĩigua ũ- ũũru, nao makĩrakara mũno, nĩ gũkorwo mũndũ ũcio nĩekĩte ũndũ wa ũrimũ harĩ Isiraeli nĩ ũndũ wa kũrara na mwarĩ wa, wa Jakubu. kuona atĩ ũndũ ũcio ndwagĩrĩ, ah, ndwagĩrĩire gwĩkwo o na hanini nake hamoru akĩarĩria akĩaria nao akĩmera atĩrĩ ngoro ya mũrũ wakwa sekemu nĩ ah, nĩkwĩrirĩria mwarĩ wanyu mũno ndamũthaitha mũhe, mũhei atuĩke mũka ningĩ rĩ nĩ wega tũhikanagie mohiki inyuĩ mũhikagie airĩtu aitũ ona ithuĩ tũhikagie anyu na mũ, a, na mũtũranie na ithuĩ naguo bũrũri ũyũ witũ mũtirĩ handũ mũngĩgirĩrĩrio tũrai guo na muonjorithanagie kuo mwathani arogocwo hau kĩanda gĩkauga atĩrĩrĩ nake sekemu we mwene akĩra ithe wa dina na ariũ a ithe atĩrĩ rekei njĩtĩkĩrĩke nĩ inyuĩ na kĩrĩa gĩothe mũkũnjĩtia nĩ ngũruta Njĩ- Njĩtiai rũracio rũingĩ, o na indo cia kũmũhe nyingĩ mũno, na gũtirĩ ũndũ ingĩ, a, gũtirĩ ũndũ nĩngũmũhe o ta ũrĩa mũrĩnjĩĩra. No rĩrĩ, ndamũthaitha, heei mũirĩĩtu ũcio atuĩke mũka wakwa. Bwana wetu asifiwe. rĩtwa rĩa ngai tũrĩrohe ũgoci nĩ sekemu ũrathaithana bwana yetu asifiwe na mũthenya na ihinda rĩrĩ no tũ- noguo tũraigua nĩ gũthaithanwo kũrathaithanwo mwathani arogocwo nĩgetha kamau aheo kĩ aheo kĩ aneo mũka nĩguo maandĩko mauga Nĩge- nĩ gũthaithana arathaithana tondũ ũrĩa kacĩra karĩa kamau agereire rĩ tike mwathani arogocwo na nĩkĩ ũmwĩtĩtwo hamwe na ithe wa- o- wa kamau mwathani arogocwo ithe ti- ndokĩte na nĩkĩo auga atĩrĩrĩ m- ithe wa sekemu rĩ etagwo hamoru mwathani arogocwo nĩo marathiĩ kwaria na jaku jakubu ithe waũ wa dina mwathani arogocwo ĩni akĩrĩ guo ithe wa kamau akĩrĩ gũkũ mwathani arogocwo nĩgetha maranĩrie na ithe wa rucĩ nĩgetha kamau etĩkĩrĩke arogocwo mwathani rĩu kamau nĩ gũthaithana areka atĩa na nĩkĩo mũtaramuona haha athiĩ gũthaithana hũrĩrai jesu rũĩ mwathani arogocwo athiĩ gũthaithana nĩgetha etĩkĩrio hea mwathani arogocwo mbona wetu asifiwe na akiuga atĩrĩrĩ etio indo iria ciothe egwĩka atĩa egwĩtio nĩ egwĩka atĩa bwana wetu asifiwe na nĩkĩo mũkire nĩgetha indo iria ciothe gwĩtio mũrute bwana yetu asifiwe nĩgetha mũru ndereba wa ciro 38100 nĩ arendekana harĩa bara ndereba wa ciro 38 100 nĩguo nderwo harĩa bara mwathani arogocwo rĩu nĩgĩo tũkire twĩkĩre wĩira mwathani arogocwo kana kamau nĩ ekũnengerwo mũ mwathani arogocwo nĩ ekũnengerwo kĩ mũndũ nĩgetha atuĩke wake bwana wetu asifiwe ithe twakĩigua to ti ti rĩu twambĩrĩria akarĩ o kamau ambĩrĩria mwathani arogocwo onawe ndũhoe ngai kwanyu gwĩke atĩa gucoka kuwitana mwathani arogocwo no ni gwitikirika bwana yetu asifiwe ndinagitikirika kuri seke sekemu mwathani arogocwo sekemu akimwiririria mwathani arogocwo sekemu akimwenda agikora ithe hamoru mwathani arogocwo akimwira nie ni ndirireirie mundu gwitwo ndina mwathani arogocwo bwana wetu asifiwe koguo nĩkĩo ndakwĩ ndĩrenda gũkwĩra atĩa m- m- ah, mũthenya wa ũmũthĩ nĩ wega oe gwĩtĩkĩrĩ gwĩtĩkĩrĩka bwana wetu asifiwe haha tũrĩ nĩ gwĩtĩkĩrĩ nĩ gwĩtĩkĩrĩka mwathani arogocwo na no tũrahona wega mwathani rĩtwa rĩaku rĩrogocwo na rĩrokumio ithe witũ mũthamaki mwega ona ihinda rĩrĩ jehova ngai ithe witũ no tũigua ũhoro wa gwĩtĩkĩrĩka mũthamaki mwega o ta ũrĩa sekemu ngai wa matu-inĩ etĩkĩrĩkire harĩ ithe mũthamaki mwega na harĩ ithe wa dina mwa- jakubu mwathani nĩ ndakũhoya ngai ithe witũ twĩtĩkĩrĩke nĩwe mwathani nĩgetha tũgĩe na ũndũ ũcio wa kũrathimwo nĩwe o na kuonekanĩrwo nĩwe ngai ithe witũ nĩ tondũ wĩ mũrĩithi mwega rĩtwa rĩaku rĩrogocwo na rĩrokumio ithe witũ ndungata ici ngai ithe witũ mwathani nĩ cikwĩrirĩirie ngai ithe witũ meke maũndũ mega no makũhoyaga ngai ithe witũ ũmarathime na ũmahe thayũ ngai wa matu-inĩ twakũũria ngai ithe witũ tuĩke wa kũmarathima na kũgomana na mabataro mao o mũndũ o mũndũ ngai ithe witũ ũrĩa ũtigire ngai ithe witũ mũthamaki mwega reke atuĩke agũkora ngai ithe witũ na thayũ waku ngai rĩtwa rĩaku rĩrogocwo ndagũtĩa na ndakwambararia nĩ tondũ mwathani nĩ woheanaga mahinda na nĩ ũgũtũhe mahinda ona ihinda rĩu rĩngĩ rĩgũka ngai ndungata ici marathime ngai wa matu-inĩ no meke wega kwenda-inĩ gwaku na kwa mũrũgũ jesu kristo arĩa wa mwathani na mũhonokia witũ amen thank you thank you so much horerai pastor ruhiru wega ngai akũrathime nĩ watũtwara wega na twa twakĩigua shekemu nĩ etĩkĩrĩkire na twacoka twakĩigua harĩ pasta wa mbere atĩ mũthigari ũcio mũnene wa thigari icio igana rĩmwe ngai nĩ amũheire gwĩtĩkĩrĩka na na akĩhonerio ndungata yake amen

tũcokie ngatho nĩ tondũ wa gũtuonia nĩ ma nĩ mũikarĩte na wendo mwega na mũthiĩ na mbere o ngai akĩmuonekanagĩra na akĩmũrathima na akĩmuoneka- na akĩmwaramagĩria mĩhaka kĩrĩa mwahutia gĩgatherera na gĩkanyita moko marikie ũguo rĩu nĩ ihinda rĩngĩ ritũ rĩa- rĩanyu mũgũtũcamĩra aciari nĩgetha ithuĩ ageni aitũ tũhote kũnyua